Ziang cu zeitik ah dah kal taak? Tuni ah khan zeihmanh chim loin a ka kal taak i ka ngaihchia tuk tu hi. An singkal dih tak ko lo ma? Hmm, si. Hau dan na ceih misal lah. Ah, Patricia ta hi. Kamu hi singkal ding mi muci cu ka ken mai. Tu he singkal bak si. Eh, ketua kan chim le. Biang ha ni ruak khos cu. Kawi tu he daling na ngeih lonak zong sau cu ngeih. Kan zoh ahhin anak tuk le na si fawn lo. Na za ko, na khaw te tlungpal te an hit ngan mah te lawng si si. Dua Cun a zavi ko do. Tu chan cu nungak single mi zong cun um ti me. Thai hna lo cu. Sama. Chun ding thai hna lo. Ya kai ko hoi le tamai ka thai hna se. Pian hal ma. Hau dum. Pek maw? An pumrua ṭha pah ma kuan. Cakap tin cakap. Nu dawh pah ma. Okay okay. Nu pumrua mai. Oh. Patricia se me he. Me he asung se. He a iang se. Pho chul hau kul he. Okay. Okay okay. Okay. Se mo. Tu zan bak nak thok le hel chul na lo mo. Eh. Ah Patricia te du nung bak heta. Patricia ma. Ya asung ha. Ul te bak se. Ah ni dawh di ko he. An sing kal dih tak ko lo ma. Hmm, si. Ho dan na check masala. Ah, ka thri sia ta he dua du. Na zum ma kha latin. Zum na, tu zan man cham chat lo mo. Bia la tu sana lo ha khum ko. Ni ba ka tho chat le. Okay, okay. Hey, hello Pat. Oh, eh, mm, kadam ka. Suma. Mm. Zin to tun. Em, sok sok sok sau kasi ka. Oh, Na rak i dawh chinchin, duh na rak nung chinchin ko heh. Kan dawh peng ko hin co. Tu he ta na single yos ko lo ma? Single yos ko lo ka te. Single le zei cu hi Ya, va man ngai. va hla et engagement so engagement ring pe so nizan nizan na khana kan hal

Poi bak siam cu engagement cu rak tuah manh hoi ee. Poi ngai ko am cu. Tak in aa sum poi tang ui tak kha Facebook ka van zoh ta tuah la. Singthazi tis ko he. Single ko he ta. Van thut bak si single ti si chawnh tuah la. Okay. Hoi, ini tinik. Hi, nangmah lin pak rak thuk ko he. Sima, zai kong ka. Zin tinik nang. Kate nga chok pa nik. Oh, sima. Ya zai zai kong chim du. Ah, da kan lai nu chen tu leo chen ado bik aza bik bak na se kan or phun bak na se. Si si si ka fashion zong chu ami ngai mo. Eh, tak am kan bia la ka Facebook akan jahan zan kha kan zau eh na Facebook kong ka single na te maka Na sin kal tak ko lawng ah kei zong tulio hi sin kal bak si. Ai, ka tuak an Bia chim na le. an ruah khawh si cu. Oh, Facebook ah single ta tialmi khi lama. Ah. Oh. Facebook ah single te aa tialmi khi an dilak ti single an si dih lo cu ka tuah. Tu chan cu hi tuak ko. Iti khan cun ti khi an i tial so bia khi se a leng khin cun darling khi an ngei ke zong ka ngei ve. What the fuck? Eh aliang khin ka chi ai te khin ka tia so bia khi se eh o mun tu kha se eh thai pa ding sna tu chan chu kham se te tu hesun ngai e eh kha cho zakatala na tuak pa ding snan kha cho spa di ko nan na te khin ni na du a si khin chu dang ha cha hau le mun ma paruk nak rong mun te sau ngai dang ha hau le te khin chun akhan ha cheu te khin o ah Poi ngan si cang cu. A sung cu poi khua darling ngei ve hoi cu. Poi bak. Nan Facebook ah khan thongpi nak a pekmi kha hau su. Aa iang te na sa. Tang rih ko rok te. Min kha Facebook kha tiah tu kha. A iang kha ziang te sa ko rok te. Aw ziang pe seh takah ee single ti pe te ve he a sung bantuk na si ve hoi sung ma poi bak ṭih ngai tia. Palaw nih hi cu single tak ko la. Ee iang iang ya iang sung ṭah ling kun tuk ma na ngaih na chia. O ta hi tuti kha ka daling nih. Cuhmanh chim loin a ka kaltak i ngaihchia tuk. Ziah cu zeitikah dan kaltak? Tuni ah khan zeihmanh chim loin a ka kaltak i ka ngaihchia tuk tuhi. Sangah. Sale, tuchan pa pawl cu lungrep ngei lo lawngte, duhsah i mihrok pawl lawngte hi an tam i keimah bantuk hi ka Laipa cun singkal bak pasal ṭha Lungrep ngeimi ka sawh. Keimah kum kaw iang thinphang hlah. Naihniam tikah bia ngaih chiat ti he keimah kum kaw cu. Nain maw? Aw, tuzong cu pakhat pa ca khan ka ṭap i si. A dang pa tampi an um rih ko. A dang tampi an um rih ko. A dang tampi an um rih ko. Ai ze.